Ähliňize salam. Ýagdaýlaryňyz gowumy dostlar? Bu gün ýene-de siziň bilen täze wideoda. Tak, bu gün Amerikadaky angarlara ýagny junkyard diýilýär-de, maşynlaryňyzy zapçastdan alyp gaýtýaňyz-a, degen maşynlar baryp, diýeli Camry bir zady gerek barýaňyz, baryp söküp alyp gaýtýaňyz. Ana şonuň ýaly junkyardlary gezýäris dostlar. Wideo başlamazdan öň Şuny aýdaýyn, kanalymyzdaky wideolara tomaşa edýän adamlaryň bary ýogy on alty prosendi kanalyň agzasy. Galany, ýagny segsen dört, segsen prosendi kanalyň agzasy däl. Wideo başlamazymyzdan owal dostlar wideomyza laýk goýup, ondan soňra-da kanala agza bolsaňyz golladygyňyz bolar. Diýäris we ýola düşýäris. Edil şu wagt geldik dostlar ýanymda gelnije de bar howalar sowuk Şikagonyň sowugyny bilýänsiňiz. Tak. Indi şeýle bir zat barda gelmezden owal web saýty bar bularyň özüniň. Şonda haýsy maşyn gerek bolsa şu ýerden görüp bilýäňiz. Haýsy maşynlar bar, haýsy maşyn ýok. Meselem size Mercedes gerek. Ýöne e, bu ýerde ýok bolsa geleniňiziň bir haýry ýokda. Şonuň üçin öňünden haýsy maşynyň barlygyny e, saýtdan görüp bilýäňiz. Ondan näme? Dostlar, Tak, häzir girelgämi düşerdim, maşyny park etdik we hany görýän ýeriňiz şularyň arkasynda zada ýaryk ýatan maşynlara aýlanarys. Dowam edeliň dostlar. Ine şu wagt geldik. Nidik gelenimiz geldi dek. Gabat şerhun ýaly döwük genişkese maşynlar ekende şu hany Lesçka. Lesçka seredeli bir zatlar galyp durmy bu zede. Ine, ökçüler. Zat goýmandyrlar aw. Ýitipdirler gün. Çinne iş sadamda. Şu adam söp barlyk diýerler. Şimdi al gaty zat kän. Gel maşyn gerek bolsa iki saýdyndan gözläp tapýaň. Muňa hem gelip alybermeli, gözläbermeli, sökübermeli näme gerek bolsa. Howalar sowuk. Maşynyň duruşy. Äwr 500 müň sany maşyna bar.

Şeýle daýylar söküp alyp otyrlar. Näme gerek bolsa. Eger araňyzda çiräp çiräp çat geregiňiz bar bolsa, habarlaşyň. Belki tapyp bolsa alyp ugradyp bereris. Saturn var, Volkswagen var. Honda Mukundaýyň Nissan bar. E dostlar, howa sowuk. Umuman şuň ýaly görkezeýin. Ähli ýerik gezip durar. Şo bir maşynlar, şo bir zatlar. Şübhat ýok. Tak gyzyklananlar üçin diýip düşürdim. Umuman şunun ýaly dostlar. Ne adamlar her kim özüni gerek zadyny çöplap görler. Şimdiki videoda var ha. Hani zapças dälle, şunuň ýaly parçalar dälle, maşynyň öz hani degen maşynlaram koparda gidip şu ýerde wideo alyp siziň bilen paýlaşan. Esasy zat kanalymyzyň adam sanyny köpeldiň. Şu wideony görýän adamlar hökman kanala agza bolsun. Ana şoňa görä zat ederis. Ne hemme ýeri doly şunuň ýaly maşynlar. Şeýlelik bilen dostlar bu wideonyň soňuna gelýär. Kanala agza bolmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Indiki wideolarda görüşýänçäk. Sag boluň.